Qabel ma nagħlqu għal dan il-weekend, jien nixtieq nirrakkuntalkom storja ta' familja, storja ta' familja grazzi għal gemma.gov.mt. Ħa nlaqqagħkom mal-membri kollha tal-familja u imbagħad nirrakkuntalkom naqra xi ġralhom. Ħa nibda billi nilqagħkom mar-raġel tal-familja, Tony, Fil-fatt Tony jaħdem f'restaurant bħala manager, għal qalbu ħafna fuq il-post tax-xogħol għax fil-fatt huwa persuna soċjevoli immens u fil-fatt iħobb jiltaqa' man-nies u x-xogħol tiegħu itih iċ-ċans li jiltaqa' man-nies. Tony, miżżewweġ lil Mandy. Mandy taħdem f'negozju tal-familja għax fil-fatt missier Mandy għandu ħanut żgħir tal-merċa u hi taħdem hemmhekk u tinżel tgħin lil missierha. Tony u Mandy għandhom tifel jismu Jake, għandu ftit iktar minn ħdax-il sena Beda s-sekondarja. Tony huwa wieħed mill-iktar persuni li jħobb jixtri affarijiet online għax, peress li huwa ffissat fuq il-gadgets, jaf li mill-online jirnexxielu jsib deals tajbin ħafna, jirnexxielu jsib gadgets li b'mod normali forsi għandu bżonn iktar flus biex jixtrihom. Il-mara tiegħu Mandy tħobb tixtri online ukoll, però Mandy meta tiġi biex tixtri online tuża kard partikolari li tuża għall-affarijiet online biss u din il-kard partikolari fiha iżżomm limitu żgħir ħafna ta' flus, xi ftit iktar minn mitt ewro, biex b'hekk tnaqqas iċ-ċans li tkun misruqa online jew inkella tiġi scammed online bil-kard tagħha. Tony, Le. Tony meta jiġi biex jixtri online juża il-card normali tiegħu, pratikament li hija illinkjata mal-account fejn tidħollu il-paga. Il-mara tiegħu Mandy lil Tony kemm-il darba qaltlu li jeżistu l-iscams. Pero, Tony kull darba jaqleb għajnejh u jgħidilha li l-iscams lilu qatt mhu se jolqtuh u hu qatt mhu se jaqa' vittma ta' xi scam. Ma tantx ħareġ ta' hero għax ftit tal-ġranet ilu Tony irċieva messaġġ mill-bank fejn qaluli li għadu kemm inxtara ammont ta' sitt mitt ewro online li hu ma kienx għamilhom. Pratikament irrealizza li xi ħadd kien seraqlu d-dettalji tal-card tiegħu u pratikament xtara online bil-valur ta' sitt mitt ewro. Għall-ewwel lill-mara tiegħu Mandy ma riedx jgħidilha, ma riedx juriha li kellha raġun. Però mbagħad ovvjament ma setax ma jgħidilhiex. Hemm ħafna xogħol, ħafna nkwiet għal Tony għax kellu jimla ħafna karti, imur l-għassa bir-rapport biex imbagħad ovvjament jistenna biex jerġa' jieħu l-flus lura u jittama li jirnexxielu jieħu l-flus lura. Il-mural tal-istorja, grazzi għal Gemma dot Gov dot mt, huwa li jekk kemm-il darba inti tħobb tixtri online, għandek titlob li jkollok kard separata minn dik li tuża b'mod kontinwu u li hija llinkjata b'mod dirett mal-account fejn jidħollok il-paga biex hekk inti tkun qiegħed tnaqqas ir-riskju li tkun vittma ta' scam online. Jekk kemm-il darba trid tikseb iktar informazzjoni, tkabbar l-għarfien tiegħek dwar ix-xiri online kif ukoll l-użu tal-ATM u kif ma tistax u kif tista' ma tkunx vittma ta' affarijiet li mhumiex korretti kemm online kif ukoll fl-ATM, idħol fis-sit ta' Gemma, gemma.gov.mt, u hemmhekk għandek issib numru ta' artikli li jgħinuk tkabbar l-għarfien tiegħek dwar is-suġġett.